Ruhama Development Sacco egabire ebiconco ebirimu embuzi, emifarasi oteireho n'eshaaha z'aha rusiika ahari abo baamemba abaine emigabo mingi oteireho n'abakozire gye omu kweguza, okubiika n'okushashura gye sente omu Sacco egi. Of course noogira ngu orikukora gye naija okusiima. Mbwenu omwaka ogu twine abakozire gye, abaine emigabo mingi, ababiikire gye, abashashwire gye looni, Ka tureebe na institutions ezi turikukwatanisa nazo nahi ezibaasize kukora ready kusapootinga saako egi. Mbwenu nituza kuheereza ebirabo. Ebi bibaireho omu rukiiko orukuru rwa buri mwaka kandi ogu gubaire guri omurundi ogwa ikumi na itaano gyete Fifteenth Annual General Meeting. Orukiiko oru rukoreirwe omuri Embassy Tours omu rurembo rwa Ntungamo, gwetabirwemu abakuru okuruga omu Gavumenti, Ti abeebembezi ba saako egi hamwe na ba delegates ninga shi abarikujwekyera ba members ba saako egi okuruga omu byanga ebitari bimwe na bimwe. Samuel Mucunguzi ori mukuru w'entebe ya kataano aha bwa disiturikiti eya Ntungamo kandi ogu niwe obaire ari omugyenyi mukuru omu rukiiko oru asiimire enkora ya saako egi arikugira ngu abagirimu baagikozesa gye neeza kugumizamu kugwanisa obworo omu maka gaabo kandi yaashaba abantu okushashura kurungi esente ezi barikuba beegurize kuruga omuri za sacco. Nyowe waguza sente then okanyaga bakakweta omu kooti otanyeta ekyo nanye ekyo disclaimer ekyo kangitemu otagira ki kandi shi buriya owabire nozirya wokuha kooti aranyese hati hati obu bakufundiriza hati nibwo waza nibwo wamanya chairman ngu aroho nyowe omu obwo abanyagi mutanyeta. Mureebeke ngu ku oraarye esente oreebe nk'oku oraagire ki? Ahabw'okuba sha n'abu turikwenda ku turwane nabo, ah'okunyeta nkakwikiriza, n'abaakafuna. Abo n'abaagira ki? Abaakafuna. Kwonka ezi za sacco zaitu ezi zoona ezi, Museveni akabaihiraho n'omushoro, akasente ni kakye, two paasenti, three paasenti, ki paasenti. Mbwenu mureebeke ngu mwihayo obu mwagira muta? Obu mwashashura. Kandi we Mukyara Miriam Mugisha Kagaiga ori rdc aha bwa disiturikite ya Ntungamo nawe abaire ari aha mukoro ogu ashabira abantu okwerinda abantu abarikuheereza esente za kafuna beete ba money lenders beitu ku bagumizamu nibebiikira sente zaabo omuri za sacco nk'eya Ruhama Development Sacco okwenda kutunguura eby'obwegyese n'emibeereho yaabo omu maka gaabo. Naareeba ngu okutandika kwa Samueli na maama nawe akateekaho ki? Akateekaho omukono. Omuntu ku akwija akagira ati, Madamu nkaza kushanga kafuna eya miriyoni, ninza kushashura miriyoni zingahi? Mugira ngu kuba baakutaire ekyenda aha maisho, obu n'obwire bw'okugira ki? Nambwenu omu ofiisi yangye ntaireho orupapura.

Egi nibagira ngu obwahati baine baamemba abarikwingana enkumi ibiri na bina ana na mukaaga omu saako egi kandi ngu Ruhama Development Sacco eine eitaagi erikuru omu tauni eya Ntungamo ahashungaine na Shell Petrol Station erindi riri omuri Kagongi omuri Gwehikiniro kandi ahabw'okugira ngu saako egi erikweyongyera Tunguuka nibenda kutwitagirisya omuri Kitwe Town Council okwenda kuhitsya obuheereza omu bantu. Aba basiimire gavumenti y'eihanga eri ahabw'okwikiriza sacco egi okukorera kurungi omu ihanga kandi bongyera basiima n'ori omukyara wa mukuru w'eihanga ow'ekitiinisa minisita Maama Janet Kataaha ahabw'okubaho omusingye ogwatandikire sacco egi.
Nitukimanya ngu omusingye gwa sacco egi niwe yaagutaireho. Kandi ku tuba tutamusiimire, nituba twamuryamu za manga. Omukyeze Ntwara Mugisha ogu osiime gavumenti ahabwa environment eriho kushanga neyikiriza businesses kutambura kurungi kandi na munonga nesapotinga saccos. Nimumanya n'omushoro bakaba baguziihireho sente twine kugisiima munonga. Nikwo ki ku orutwagira orw'ikumi na etaano twine abantu enkumi ibiri bina makumi ana na mukaaga. So ninsiima Ruhanga kandi head office eri aho omu tawuni opposite na Shell niyo head office yaitu kandi branch tugiine omu tawuni eyokwetwa Kagonjo oku omu Rwikiniro. Kandi nk'oku twaba nituteekateeka ngu nk'oku baamemba baatwikiriza, nitutakuteeka buranki endiijo Kitwe Town Council. Kandi twagitayo, nikiba nikimanyisa ngu obuheereza twabujanjaza bwahika bingi. Bamwe omuri baamemba abatungire ebiconco hamwe n'abo boona abatwire omu saako egi nibasiima obuheereza bwayo kandi bashaba abantu boona okwegaita ahari Ruhama Development Sacco okwenda kutunguura amaka gaabo. Kandi ebi byona mbihaire omu saako egi. Mbwenu nyowe naninshaba ngu abantu abarikubaasa kuba nibampurikiriize eri izooba mbwenu ahabw'okushashura gye looni bampeereze ogu omufarasi ningira nagwo nigureeba hati naaza kubyama gye. Mbwenu naninshaba abantu mwona oku ahi muri mwije mujoyininge Ruhama Development Sacco nekora gye. So nintiima munonga, nkatandika nindya emitwaro ataano hati ndya aha rurengo rwa miriyoni abiri naanye ninzirya ezi maximum saagwa ezi yaataireho nari ba members ezi baataireho omuntu kuba nizo yaakomaho naanye nizo nkurya nk'omushaija nk'abandi ningisiima hati naanye nkagitandika ndi omunyeeto hati ndi omushaija ndi omu myaka makumi ana. Mbwenu itwe Marhama mbabura abantu abo abatu takagire musakozi bari omu kafuna. Kafuna ni enyunyutsi nekunyunyutaho kandi za 20, 25 kandi Ruhama ni siri reducing percent eri affordable to everybody. Sacco hati eriyo nekora amagoba mingi kandi ninteera omuranga abo abariyo nibarya esente za kafuna omu byaro. First lady yatutandikiireho ekintu kihango nkomuzaire waitu mwije mu joininge sacco, sacco ebahereze esente. ezirimu otugoba tukye obaase kwihamu entandikwa yaawe kandi obaase kushomesa abaana baawe nana ebindi ebirikugyenda omu maisho. Aha bwa Modern Television ndi Gilbert Ankunda na King Niwakora omuri Ntungamo.